Ech begréissen iech dann zu enger weider Episode vun Animal Crossing Pocket Camp. Jo haut gi mer eis emol erëm nom Dagesbeloununge sichen. Der mierkt der jo dann, datt mer déi fënnefte Kéier elo eréischt spillen, wou mer am Tutorial ufanks zwee Parts gemaach haten, dat dat nach ëmmer och esou bleift. Also mir hunn elo nach eppes ze kucken, mol hei kucken ech mol eng Kéier esou wat esou vu Missiounen op eis duerkënnt nach. A gesitt der, et ass awer net, net langweileg, dat Spill. Natierlech ka se emol e bësse repetitiv änneren, mee ech mengen, et ass all Spill, wat esou ass. Dir gesitt och hei Kristaller, dat war erëm e Special Event, wou ech dat do opgeholl hat, wou een déi hätt kënne sammelen, fir erëm Inventar ze maachen. Mee ech muss awer wierklech hei zouginn, ech fannen, et ass e bëssche scho bal erëm too much, wann s de do kucks, all déi Items nach dran ze knëppen op engem Handy-App. Op engem Handheld ass et och scho bëssen heavy, mee op engem Handy alles do drop ze knuppen mécht mer bëssen Suergen, och fir den Speicher vum Ganzen. Sou, dir wësst jo leschte Part, do war en bëssen Bob der Baumeister hei sëtzen mat eise Blummegen. Déi si lo schéin eppes ginn a mer kucken lo mol wéi mer dann domadder erëm hantéieren. Also och vun allem eppes dobäi. Ech hat jo läscht kritiséiert dee Giroud do geet mir iwwerhaapt net an. Et mierkt och elo hei beim Oprafen d'App, déi hänkt wierklech esou de ganzen Zäit. Also dat ass dann och wéi ech dann et transparent erëm weisen, wéi seng Handy-App am Fong bei Nintendo momentan nach sech um entwéckelen ass. An et ass menger Meenung no wierklech einfach schonn ze vill fir d'Handy-Spill dat se do engem zoumudden. Den Handy ass net de Problem, en ass eréischt d'lescht Joer kaf ginn, Enn leschtens Joers. Do huet et wierklech näischt domadder ze dinn. Méi rezent Video-Handye kann ee jo bal net hunn. Natierlech, et kéint elo nach deen neiste Samsung Galaxy 9 oder wéi en och ëmmer heescht, erëm S 9 oder wéi en och och ofgekierzt gëtt vun S 6. Mee Dir mierkt och wierklech hei, do mierkt Der d'Bild extrem, et hänkt deelweis ëmmer, dann kënnt ënnen nach de Loading Screen. An ech fannen awer, firwat en d'Blummen do opreeft, ass dat ganz e bësse schonn liicht iwwerdriwwen. Mir gesinn also hei, jo, mir rafen nach virun op an et bleift wierklech bei all klenger Blumm hänken. Fannen ech net gutt. Wollt ech iech awer och wierklech weisen, dat ech dësen Moment hat, like, what the fuck is going on here, ne? Um 3DS geschitt dat do net. Dann hu se wierklech nach Problemer mat verschiddenen Apps par rapport zu Handyen, mussen se och erëm fixen. Mee da gesitt der et och hei, ech kann d'Spill do och d'ganz Zäit luewen, ech kann och wéi aner Kleepercher hei am Land erëm alles gutt schwätzen an et ginn awer Problemer déi net geléist ginn. Dir mierkt hei, et ass net grad ideal, mee bon mir ginn d'Blummen alleguer zesumme plécken déi mer eis do laanscht Kéier nach gemaach haten. Dauert och eng laang Zäit, do gi mer nach e bëssen hei ronderëm experimentéieren, no dat et och gesitt, et ginn och e puer Missioune gemaach. Dee mierkt einfach, wat ech do wëll weisen mat deem Videomaterial, wéi krass et ausgesäit. Ech wëll eben elo emol, et gi jo e Partie Leit, déi d'Spill och hunn. Wéi gesäit et do bei iech aus? Hutt dir och esou Lag Troubles, ouni online ze spillen am Fong? Dat musst et och bedenken. Déi Handy-App kann och offline funktionéieren. Fannen ech bësse witzeg dass de och elo bei Nintendo mëttlerweil offline Lags hues, mee bon ech mengen do ginn et och ganz aner Handyspiller déi fir an d'Poubelle geheit si ginn déi net vun Nintendo sinn. Et ass eben fir si Neiland, do si mer eis eens. Da gi mer nach e puer Blimmercher erëm uplenzen giff ech soen oder mir loossen et sinn, jo mir hu keng Loscht méi wëll dat do wierklech och sou monoton ass a mer ginn alt elo nach e bëssen hei ronderëm dabbelen a mir hu nach e bëssen eppes ze dinn. Also mir ginn eis elo nach do Quests sichen, mir hunn zwou Blumme geernt a mir hunn zwou Blumme gekräizt, dat war eben d'Sënn vun der Saach fir do erëm e bëssen déi Coupons ze sammelen an och déi Coupons, wann s de am Spill wëlls wäit kommen, da muss de déi herno am Endeffekt och ëmmer da kafen. Ech si gespaant. Jo, mir hunn ëmmer keng Kolleegen, mir hunn och Besicher, e bëssen de Troubles. Ähm, gëlle mer d'Bréifkëscht och mei gemaach, wann en eis do vu Saache fënnt, ne? Mee jo, esou ass dat. Mir kucken elo op d'Landkaart, nämlech haut gi mer nach. Mir hunn nach bëssen eppes ze dinn. Dräi Saachen an eisem Let's Play hei, déi ech iech well weisen. Mir picken eis haut eng vir an da maache ech nach bëssen aner Geschichten. Mir ginn haut op de Maart, also gi mir op de Mäertche souzesoen hei. Et ass wierklech, wäert wierklech e Mäertche, well vun der Gréisst hier, et ass net vill. Kucke mer eis dat un. Jo, do mar nach eng Kéier d'Okimotos schéin am Bild. Si sinn am Gaang ze schaffen an och hei gesi mer dann elo, wéi de Maart ausgesäit an ech wäert elo den Text bësse virliesen. Do kenne mer lénks Hand kenne mer d'Madame och an déi do wëlle mer och net kennen. Melinda, Hallöchen, wëllkomm hei a bei se Moat. Ech erklären dir kuerz wéi et hei ofleeft. Hei fënns de vill Händler déi um Tour si mat hire Weenercher. Vläicht kanns kenns de och e puer vun hinnen. Mir leeë vill Wäert dorop dat et net langweileg gëtt a mir wiesselen och déi Händler normal aus. Komm also ab und zu, also regelméisseg hei fir laanscht an eng Zweigstelle vum Rathaus. An do kanns de eben alles kucken, wat momentan leeft. Et ka e bëssen hektesch ginn, keng Angscht, ech fannen ëmmer de Wee bis bäi dech zeréck. Dat war et och schonn, ech hoffen du hues hei eng schéin Zäit, genéiss et hei. Adia, Merci, ech hu lo genuch gelallt, ech gi mech erëm a mäi Bürostull sëtzen. Dat war also d'Melinda, mir gesi lo hei dann eben wéi et ausgesäit. Klenge Mäertchen am Fong fir d'Handy-App ass gutt gemaach, hei gesi mer dann den. Fannen ech scho witzeg, d'Beier Meeschteschhaus on tour souzesoen, do ginn d'Joch eins esou d'Zeen elo mat de Wahlen hei am Land, dat do verschidde Parteien on tour sinn an ech mengen do kënnt där e bësse mat besser mathalen. Hei gesi mer dann och ee Kolleg vun Näpp an Schläpp, do ass dann eben eise. D'Kleedersgeschäftchen och, wéi mer dat esou schéi gesinn. Hallo, TL Bendiger, gréiss dech. Mir sinn op der Zweigstelle vum Rathaus. Jo, jo. Do sinn ech scho e bëssen getriggert gewiescht, wéi gesat hatt, hei erfannen ech fir eng Jobs. An de Reiseführer alles. Laut Wokmeister, denk elo, wéi dat ausgesäit, fir iech ze weisen. Ech sichen eng Aarbecht. D'Adam war gëschter, haut gees de bei d'Melinda. Esou leeft dat hei. An do, wat mer am Fong ëmmer uewe riets all déi Zäit gemaach hu, gesäis de eben hei. Kuckt mech elo och net méi vill duerch. Wollt iech eng Kéier just weisen dat et och do méiglech ass. Verstinn ech just bëssen net de Sënn vun der Saach wisou s dann uewen dee Knäppchen hues an dann awer erëm do e gewëss Megabyte dann erëm dofir brauchs. Also kucke mer nach wat d'Reise Reiseführer eis seet, do gesi mer dann och e bësse wat dat sou ass. D'Handbuch fir Animal Crossing géif ech emol einfach definéieren. Och net schlecht gemaach, mee ob dat wierklech do muss sou am Spill eng Kéier op enger Plaz fannbar sinn, weess ech net. Sou, mir ginn dann hei bei d'Samthea. Hallo, wëllkomm an der schneller, bei de schnelle Schneiderschwestern. Hatt huet eng Villzahl vu Sortiment, selbstverständlech kann Second Hand a sou wéilt ech haut eppes verkafen. Kucken mol wat mer verkafe kéinten. Nö, mach mer awer mol net. Kucke mer eis mol u wat hu mir iwwerhaapt hei an dem Spill. An fond dat sou fir e klengen Schickimicki Laden och net schlecht. Mee dat ass och eppes, och an Animal Crossing an den anere Spiller huet dat mech ni interesséiert. Auss der wierklech eng fancy Kap wéi déi bare Kap déi ech hei hunn. Gutt, e Kolleg vun Epp an Schlepp, den Tom Nook, seng kleng Sklave sinn also och hei. Gi mer eis dat och ukucken, wéi dat och fancy ausgesäit. Den Epp ass et natierlech. Outlet nennen si dat. Nei a Gebrauchsmiwwel, dat ass och witzeg, si hunn d'Gebrauchsmiwwel iwwerholl. Dat heescht Fundgrube. Aus Animal Crossing New Leaf vum Nintendo 3DS huet bëssen e Value verluer, dat déi just nach Saachen opbauen. An alles Second Hand fënnt dir da lo bäim Santea Tina Sina sengem Laden an och bäim Navon Schlapp. Ech si gespaant wéi sech dat op der Switch soll entwéckelen. Sou hu mer dat eng Kéier och bëssen ugekuckt. Also dir mierkt dann am Fong zimlech dat nämmlecht vun deenen zwee, dee bitt nach dräi Saachen un. An hei hu mer dann eise Fundgrube um Tour, géif ech et nennen. D'Rosina ass net méi um Tour. Wéi kann ech haut hellefen? Wëlls du eng Bestellung ofginn? Et ass wéi bei McDonald's. Willkommen in Ihrer Bestellung bitte bei McDo. Ne? An äh, ja, kuck mal bëssen nei Saache mol nach ze maachen. Mir hat lo laang nemmi do donnner geschafft. An ech denken, Dir mierkt och de Pad ass hei bësse méi laang, well ech lo bëssen nach ronderëm fuchtelen, mee och dat Elo erëm eng vu 7 Spots op der Weltkaart, zimlech wéineg fannen ech. Mee bon, et ass, déi eng Säit soen ech, et ass eng Handy-App effektiv, mee et an awer, wa se esou all déi Items erëm dra knuppen, verstinn ech d'Logik net, wat do hannendrun ass. Well ze weise vum Spill hier, alles kleng a fein, klein und fein souzesoen, an dann awer vun den Items hier knuppen se wuertwiertlech alles drop, wat se drop hunn, an dat si wierklech vill, do sinn ech der Meenung, dat se do hätte nach vill vill méi och misse méi kleng maachen. D'Spill natierlech méi kleng, mee ech mengen de But vun Nintendo, hoffen ech jo mol, dat se net elo mat dem Handy eppes fir d'Liewe wëlle finanzéieren, mee vum Handy op d'Konsol d'Leit wëlle bréngen. Mir gesinn also hei elo, dat waarde mer dann of, wéi dat ausgesäit. Do gëtt geschafft, de Björn ass erëm de Sklav, dee gesi mer mol guer net méi am Spill, ne? Do gesi mer hei, dat ech erëm misst déi well mat Hirsch och maachen, ne? Mee do wäert ech elo gesot kréien, No, dat geet net, ech muss der Plaz bäibauen. De Björn kann herno eréischt zwou Saache matenee maachen, Gëff eis Suen, da gesi mer da elo, wéi vill déi eis froen. Do soen ech awer, Nee, merci, eng Kéier gétt mer duer fir eng Minutt ze waarden. Et war mer schonn deemools e bëssen ze heikel, wéi ech hu missen ee Blatt Coupon am Tutorial ausginn. Gutt, mir gesinn also hei nach e bëssen d'Saache ronderëm, et ass klein und fein gemaach, mee wéi Der elo virdrun erausgeheiert hutt mat den Items, Hätt ech an hierer Plaatz och vill vill manner gemaach, wëll mir hunn et jo vläicht och gemierkt, och mat de Blummen, d'Spill bleift deelweis awer scho krass hänken. Also och de Markt gëtt schéin, dat muss ech hinne loossen, se hunn dat also hikrut. Op bäi Animal Crossing New Leaf, do hues de nach vill vill Schëlder op Japanesch heiansdo stoe gehat, wann s de op der däitscher Déngetz gespillt hues. Also si hunn hei awer hikrut, dat déi däitsch Sprooch dann och op enger däitscher App Made in Japan also drop ass. Mir gin nach an eise Weenchen eng Kéier era kucken, déi hun mer jo och lech e bëssen pickepimpt gehat, also mir hun lo e bëssen dat hei era gesin, ier dat sou ofleeft. An déi eng Säit, also ech si sou an engem Dilemma mat der Handy-App, ech fannen flott dat se et probéieren, mee den Dram ass natierlech dat d'Spill op der Switch eraus kënnt an dann am vollen Am volle Modus. Et ass alt eng Iwwergangsprozedur. Eng Bestellung ass do, mir kréien eng Këschtchen, mir maachen déi Këschtchen op an de Picknickkuerf hu mer dann och schéin hei erhalen. War och en Item am New Leaf, dat bësse schwiereg war ze kréien an hei ass natierlech easy peasy ze kréien. Also do ass bësse sou eng nei Evolutioun am gaangen, wéi d'Valle vun den Items Ech si gespaant, ob se dat och sou mat deem ganze Crafte, wéi s de wëlls nennen, och do iwwerhuelen an op der Switch-Versioun. Gutt, mir hunn also dräi Einrichtungsgegenstände gemaach. Mir ginn eis déi Incensen do och sichen, wou mer nach ëmmer net wësse wat et ass. Voilà, do musse mer nach oppassen. Hei gëtt opgeschriwwen, dat mer do eng Kéier eng Pop-Out haten. Dat do eng Handysnummer opgetaucht ass, mir dat ass eben beim Handy spillen de Problemchen. Ech hunn ausgeschalt, et ass also bitte nicht stören, mä awer verschidden Apps mengen ëmmer nach sech rëm do duerchzeknäen. Gutt, mir hunn dat hei elo gesinn, ech mengen dat war der genuch. Uewen hu mer nach zwou, déi sinn nach fir déi nächst Parts. Et gëtt natierlech och eng Kéier Part dertëscht, do gëtt sou en Event, voilà, elo gi mer och nach eng Kéier dat do erëm weisen, wa se cool sinn. Ah, do kritt de Many Black Star vill ze schaffen, ei ei ei ei ei, gutt, also. Mir gi rëm zréck, back to business, zréck op eisen Zeltplatz. Mir hunn dat do elo genuch gesi gehat a mussen natierlech kucke wéi et virugeet, well also Let's Play méisseg wäert ech eng Aart Let's Show mat Think Parts, dee si, dee si, gëtt op deem hei Youtube Channel vun Team Lëtzebuerg hat d'Parts ëmmer méi kleng, also D'Spiller mat méi kleng Let's Plays sinn tot kee Wäert. Dausend Parts maache fir e Spill, wat souwisou keen ukuckt. Do si verschidde Leit, déi missten dat vläit nach heiansdo bäibruecht kréien, mä bon, mir loosse se léiwer gewäerten. Gutt, mir pimpen also nach eis Plaz hei e bëssen op. Mir hu elo genuch Items am krut. Eis Zeltplaz gëtt also opgepimpt, fir datt nach e puer nei Leit dobäikommen. Mä och hei muss ech soen, Ähm, sou begeeschert sinn ech net fir dat do. Jenny a Männi op meng Campingplaz kënnt, dass si dein eegent Doheem, du bass frou, wann s de eng Rou hues. Dat war och eppes bei New Leaf, dat hunn ech bëssen ähm, kritiséiert gehat, dat do och d'Leit einfach ëmmer ageplopst hunn, ëmmer wann s de amgaang waars opzeraumen, wat weess ech, ähm, koumen déi Féien dann an esou, rip. Nujee, hei dann och eppes nach vu Vältesdag emol ausgestallt, Schockela, fir dat an der Sonn herno schmëlzt, wann de Summer kënnt, ne? Also vun der Logik hier, mir maachen alles richteg an deem Spill. Mir plazéieren d'Saachen hei ronderëm. Do ass eisen, äh, dat kréie mer net do drop gestallt, fannen ech nach e bësse schued. Mee bon, et gëtt alles elo hei opgepimpt. An Dir mierkt, do verweisen ech eben och e bëssen am Fong, dat ass gutt gemaach, dat do hu mer vum Hap-, also déi do Method fir Saachen hin an hier ze beweegen, déi ass vum Spill Come Happy Home Designer. Mee ech muss awer och soen, dat ass am Fong dat eenzegt Spill, äh, dat eenzegt Gutt vum Spill gewiescht, wat, ähm, positiv dat mat souguer wat dat Spill eis hannerlooss huet, well dat Carlotta zum Beispill, dat ass och ënnergaangen. Du huet bis elo net gesinn an ech géif gär net mat Carlotta nach eng Kéier zréck gesinn. Dat ass an deem Spill Happy Home Designer einfach ënnergaangen. An ech mengen och Nintendo huet bësse gemierkt, Happy Home Designer war net sou de grousse Succès wéi déi all déi aner Animal Crossingen. A si probéieren awer mat Animal Crossing och eppes aus, wat mer e bëssen esou Suerge mécht. Si wëllen an eng Richtung do goen, déi mer net wierklech gefält. An et als Hardcore Spiller vun Animal Crossing äh, muss eppes kucken. So, mir kucken lo d'Liedchen do auszemaachen, ne? Stroumspueren an sou, déi aner loosse mer natierlech un, ne? Mir si sou clever, mer hunn zwou Luuten an engem Raum. Mä ginn elo, wat wëlls du vu mir? Kucken mer mol. Bienchen, gudde Moien, TL Bendikéi. Et leet vill Wäert drop, dat den Dag ganz fréi ugefaange gëtt, fir alles dovunner ze notzen. Weess de, TL Bendiker, ech hu laang nogeduecht an do ass mer opgefall, dat ech vill fir hatt maachen. Dofir hunn ech schéin Cadeau fir dech matbruecht. Also hei ass, also do mierkt een dann och, et si Leit déi fein mat mer sinn an déi net hannert mengem Réck blöde Crap schwätzen, déi och hei eis wäertschätzen, dat bei aneren, bei anere Projeten net sou de Fall war. Gutt, d'Bienchen huet eis e Cadeau gëtt, mir si glécklech, mir brauchen net mat der ze schwätzen, du stees nach ëmmer do ze danzen, ass dat deng, däi Frühsport, ech weess et net, ech huelen un, kuck mol nach mat eisem Kaweechelchen ze schwätzen, dat ass erëm blockéiert do, do mierkt een dann och, e puer Bugs sinn an der App dran, dat ass do vun eisem Schokla, Begeeschtert, dat kuck dei Schockela do, dat fixéiert dei Gefill, dei fucking Schockela, also et huet et huet ze kuerz Äerm an och hei jo mir si mat der Liedchen am gaang, ech wëll am Fong mat him schnëssen, mee bon wann et net geet da geet dat net, sinn ech am gaang e bëssen ze iwwerleeën, hallo ech wëll mat der schwätzen an da mierkt och d'Handy-App huet awer och seng seng Problemer an der. Mir wëllen och de Schockela, mir wëllen awer léiwer d'Luucht, do kann ee besser dra bäissen an esou e gutt Stéck Glas, ne, an elo kucke mer nach e puer Leit ze invitéieren. Muss nach dat do Item craften an ech mengen esou eng pink Sofa dat deet eisem Camping Platz zimlech gutt. An kucken dat elo eben nach wat mer alles do brauchen. Also dir mierkt se sinn zimlech hartnäckeg déi Déiercher. Déi hätte verlaangen engem wierklech vill of. An wann s de herno do 20 do stoen hues op der Plaz, Campingplaz, hunn ech esou d'Gefill, dat och do d'Däpp erëm wäert lecken. Well mir hu virdu gesinn, wat waren et, 20 Bloumen an d'Däpp huet ronderëm geleckt wéi Sau. Do hat ech mer wierklech denken, e gewësse Grad ass ukomm un Grenzen op enger Handyapp. Et läit menger Meenung no wierklech net um Handy, et läit un der App selwer. well se da alt erëm net konform ass zu den Handyen iergendwéi, esou kann et net dréinen, voilà, ruffen de Björn un, dat en eis Saache mécht, waarde mer nach déi Meedchen of an dann ass et da wierklech dat Lescht, mer ruffen nach dat Ketti do bäi eis, dem Erik säin Liblingscharakter misst dat nach ëmmer sinn, wann ech richteg nach ëmmer informéiert sinn. An jo, esou ass dat. Also dir hutt eben haut gesinn eng eng eng nei Plaz fir eisen Tutorial fäerdeg ze maachen, wou nach nei do stoung. Hunn ech awer wierklech zouginn, e klenge Mäertche jo, méi awer och net. Ob ech do vill am Spill nach hi gi weess ech mol éierlech gesot net, ech mengen éischter net. Mir huelen eis nach eppes of, dat ass jo och ëmmer an eiser Bréifkëscht fannen mer ëmmer schéi flott Saachen ne, wéi dat sou schéin ass. An eis Grillplaz hei sinn ech och mol gespaant, ob mer deen eng Kéier benotzen, ob mer do kënnen de ganze Summer laang grillen. Ui dat ronderem sténkt an dat ketti do dat ass einfach getriggert vum Schockela an esou ass dat. Mir probéieren do eescht grad lo ze retten. Ech hunn do sou en Trick mengen ech rausfonnt dat ech do kann hëllefen andeems ech dat do eng Kéier probéieren. Kucken mer mol op dat geklappt huet. Gi mer eng Kéier zeréck kucken. Ah nee, hatt ass name vum Schokla faszinéiert. Also mir hun hei am Park dann eng ofhängeg Kaweechteche fonnt. Déi hun et nëss gären, déi hun de Schokla gär, da wësse Bescheed Kanner. Dat war ëmmer falsch, wat är Elteren iech bäibruecht hun. Mir leeën eis einfach elo mol hei erëm op eis schéi Plaz. Dat ass wierklech perfekt, ideal am Schnéi bäi minus 100 Grad do ze leien, ouni Jackett, nix. Logik, hie mierkt also, Animal Crossing huet e ganz gudden Humor, passt och bei vill aner Saachen, och hei an der Welt, insbesonnerlech hei am Land. Gutt, mir ginn elo eis Saach do sichen. Mir kréien eis en Amazon-Paketchen erëm näischt emol einfach aus dem, aus der Fundgrube. A mir hunn dann e schéint pinkt Häerzen Sofa krut, wat ech warscheinlech dem Kekso Mara op dëser Plaz eng Kéier widmen, déi jo ëmmer fir d'Häerz esou vill do ass. Gutt, mir hunn also dann hei och elo, kucke mer dat nach ze triggeren, dat mer de Ketti do kréien. Mir gesinn och do, Gebuertsdeeg sinn och vun deenen Typercher wichteg. An du Ketti, do do kriss de Schockela gläich wech, gol, e gett confisquéiert hei, esou kann et net viru goen. Mee bon, mir trollen elo e bëssen andeems mer do dat Ketti mol lass kréien. Kuck mer hei nach e bëssen ze dréinen. Loosse mer dat mol esou stoen. Sinn ech amgaangen ze iwwerleeën, am Fong speicheren mer dat mol of, jo. Dann ass Zäit fir den Call ze maachen. Give me a ring. An dann kucken mer nach e bëssen do opzepimpen. Voilà, dir gesitt, wann ech do déi Géigestänn elo scho gesinn, fänkt elo schonn deelweis un ze laggen. Ech weess net, ob et gutt ass, wa nach weider erauskommen. Och all déi Special Dénger do, déi sammele ech net sou wéi op der, wéi op. Um Nintendo 3DS, dat gëtt einfach ze vill fir en Handy. Ech hunn d'Han-, also d'Handy Apple nurged souwisou e bëssen, mä ech zweifelen drun, ob dat de richtege Wee ass. Ech hu se zwar och hei um Youtube Channel lo vill, wou ech se duerchhuelen, an voilà, elo ass de Moment komm. Mee ech hoffen einfach Animal Crossing Switch, please. Ech maachen déi Video hei, fir datt Nintendo op mech läscht an op der 3 Animal Crossing annoncéiert, da wësse Bescheed. Kanner, gutt, hei gesitt der och, d'Spill bleift erëm hänken ënnen, de Mégden der Bescht, an elo kënnt d'Madämmchen, die kleine Katze, ech menge Sophie misst nach emol heeschen, leet sech natierlech och deene wou mir virdu lungen, seet och dat ass wierklech schéin an jo dat huet och säin Häerzen, jo d'Sofa kann et och schéi ronderëm sténken als Kaz, voilà wat seet eist Madämmchen, op dësem Zeltplatz kréien ech voll gutt Laun, krass oder, ne? Net esou wéi op anere Plaze wou s de just schlecht mat schlechter Laun eraus geet, Jippi d'Sophie ass elo op Zeltplatz an esou pipapo, mir hunn also eis eropgelevelt, mir hunn den drëtte Charakter fonnt. Also lues awer sécher si mer fäerdeg mam Ganzen hei. Do mierkt een also, déi hätte gär vill. Hei ginn et eng Kéier e bësse réckelen. Kënne mer nach mam Kawichtelchen haut schwätzen oder dass dat nach emol mam Schokla do festgenagelt. An esou ass dat. Dir mierkt och hei, d'Spill bleift erëm deelweis hänken. Bësse schued, mee do sinn ech gespaant. Also mir hunn emol éischtens nach d'Entrée elo zougespaart, mierken ech. Mir ginn eng Kéier mam Sophie schwätzen, wat leeft sou, Community, TL Bendeca, Youh, also Hat fënnt dat cool, hat dat spitzemässig a sou, ne? Jo, dat war et. Mir kucken elo nach. Mir hunn een agelueden, mir ginn erëm eise eise Kaddo sichen. Also do wëllen se wierklech, dat mer vill maachen, andeems se eis déi ganz Zäit Kaddoen eraushänken. Fannen ech och net sou gutt. Do hunn ech e bëssen um 3DS dat mat de Coupons besser fonnt. Sou, do mierken ech, datt do ka näischt ginn, wat mer do méi erakommen. D'Kaweeschen huet nach ëmmer säi Schokla do erfir hanne viséiert. Dat huet elo de ganze Pate Schokla do gekuckt. Dat ass produktiv as shit gewiescht. Dat do ass sensationell. Sou, mir réckelen elo emol dat do op d'Säit an da gëtt do d'Sofa hanneener geknuppt. Dréine mer nach e bëssen an da wäert de Schokla-Stalking endlech opgehalen hunn. Ech gesin mir nach eng Minute vum Part. Also lo wann ech glift offen op Ketti de Basel geréckelt. Ja et ass geréckelt huet de Schokla. Lo liest de Buch. Maja mat fetteschen Hänn gi mer Buch liesen. Ech mengen se liest awer secher op mir schnëssen eng Kéier mol. Kuck hei wat ech hun. Dat ass kee Schokla. Du kriss e Päiperlek fir z'iessen mäi Këndchen. An dann denken ech. Mat deem do Ofschluss loossen ech iech dann remerciert kucken an nächste Kéier geet et da mam Part 7 virun. Sidd also gespaant wat da sou leeft. De Wonsch ass erfëllt. Ech hoffen är Wënsch ginn och erfëllt an ärem Liewen. Allez, maacht et gutt. Ech hoffen dir hat erëm Spaass bei esou engem Part mat mengem trollegen, ironeschen Humor an sidd gespaant wat déi nächst Zäit op eisem Youtube Channel nach sou virkënnt. Allez, maacht gutt. Mir kucken nach eng Kéier hei an den Eck, leeën eis an d'Bett. Ech mengen, allez, maacht gutt. Nee, net an d'Bett. Mir kucken do eng Kéier. Mir sëtzen also op Pinkfotell. Gutt, allez, elo ass et Schluss. Bis dann. Ciao, ciao.